Без дидегә 3х плюс 4х y тигез 11-гә. Менә мондый системаны тишеп карыйк әле Крамер кагыйдәсе белән. Монда мин теге Икс-бер, икс-икегә сез өйрәнмәгәнсез бит мәктәптә, анда икс-игреклар белән эш итәләр. Менә икс дигез була. Менә ваклаучы да була. Монда коэффициент бер, өч, өч, дүрт. Хәзер монда нәрсә була? Менә сез аңладыгызмы? Беренче багана урынына Менә беренче багана урнына. Ә, беренче багана урнына менә бу аныклагыч система аныклагычында беренче багана урнына менә бу ирекле саннар языла. Менә беренче урнына бер бер б ике языла. Ә калганы шулай ук. Ә, сез аны аңладыгызмы менә?

Хәзер без икенче багана язабыз. Димәк, бер, өч. Икенче багана безнең нәрсә? Җиде, ун бер. Тигез була. Минус биш. Так, ун, э, ун бер, минус егерме бер. Минус егерме бер, тигез була. Ике грамм. Минус ун бүленгән минус бишкә. Сигез була ничәгә? Ике. Ә? Ике инде. Ике бите. Ике. Бигә тигез була. Димәк, безнең чише x тигез бергә чыкты, а y тигез икегә. Күрдегезме, ничек тиз чишелә? Аныклагычлар ул икенче э, тәртиптә генә булмый, ул өченче тәртиптә дә була. Өченче, моны ябам мин. Яб, яб, яб. Өченче тәртиптә дә була. Өченче э, тәртиптәге аныклагычка килеп җитер өчен өч үзгәрешле, өч... Так, мин монда ничек яздым микән?

һәм башкалар, алар коэффициентлар. Менә сез сиздегезме? Э, менә без әгәр дә А 3 икене алсак, менә бу коэффициентны. Беренче индекс нәрсәне аңлата? Беренче индекс аңлата бу өченче тигезләмә икәнне. Ә икенче индекс аңлата бу икенче үзгәрешле икәнне. Менә шул коэффициентлардан Аңларга була, шул индекслардан аңларга була. Бу коэффициентны аласың да, ул, беләсең, бу өченче тигезләмәнең икенче үзгәрешле алдында торган коэффициент дип. Шулай иттереп, боларга да Ни, Крамер кагыйдәсе чишер өчен. Чишеп кара өч системалы, өч тигезләмә системасын. Ул бик кыен, анда ярты көн утырырсың. Хәзергеләр аны, ул системаны да яза алмыйлар. Ә шул минем системаның аныклагычы. Өченче тәртиптәге аныклагыч була, әние, аныклагыч менә мондый була, а бер бер, а бер ике, а бер өч, а ике бер, а ике ике, а ике өч, а өч бер, а өч ике, а өч өч. Менә бу, бу аныклагыч, бу системаныкның аныклагычы дип атала. Бу системаның тишек эче бар микан, бу аныклагычны исәпләп чыгарырга кирәк. Инде моны башка юл белән исәпле, исәпле, исәпле, исәплибез. Бу система өчен дә шул ук формула крамерлар эшли. Тик монда өченче Тәртиптәге аныклагычлар була. Мин сезгә хәзер ничек өченче тәртиптәге аныклагычның сана, ничек саналганын аңлатамын. Менә монда шулай ук юллар, баганалар, э, шул ук үзенчәлекләр, Әгәр дә без беренче юл урынына беренче багананы язсак, икенче юл урынына икенче багананы язсак, исәпләсәк, ул үзгәрми. Әгәр дә ике багананы урыннар белән алыштырсак, үзгәрә тамгасы, минуска үзгәрә. Аннан соң тагы шундый бик яхшы үзенчәлеге бар. Әгәр дә без бер, мәсәлән, менә бу багананың элементларын бер үк санга тапкырлап, мәсәлән, икегә һәрберсен тапкырлап, менә бу беренче баганага кушсак, аныклагычның кыйммәте үзгәрми, алсак та үзгәрми. Шулай ук юллар белән дә эш итәргә була. Менә бу үзенчәлеге. Өченче тәртиптәге һәм өченче тәртиптә, дүртенче, энынчы тәртиптәге аныклагычлар белән эш итергә мөмкинлек бирә. Анда хәзер мин аны сөйли алмыйм, анда башка терминнар керәләр, э, не, шул зуррак тәртиптәге аныклагычлар булса. Ну, бу өченче тәртиптәге аныклагычны ничек исәпләргә, мин сезгә аңлатам, чөнки сез хәзер көләсез, аның ысулын белсәгез, ул өчпочмак кагыйдәсе, правило треугольника. Шулай ук, менә бу төп диагональ, төп диагональ параллель, Элементлар, бу русча побочный диагональ дип атала, а татарча икенче диагональ дип. Миңа икенче диагональ ошамый. Менә кырый диагональ, кырый, кырый. Кырый побочный. Побочный, кырый диагональ. Ну, кырый, белмим, без, без икенче дип. Кырый половина, кырый түгел. Кара, кырый. Үй хәрефе белән. Өйегездә яз. Үй хәрефе белән. Беренче, менә бу элек Баш диагональнең элементларын тапкырлыйбыз. А, бер, бер. А, ике, ике. А, өч, өч. Плюс. Ике, шул э, баш диагональга параллельдагы элементларны менә менә менә болай тапкырлыйбыз менә менә килеп чыга өч почмак а бер ике а бер ике а ике өч А ике өч тапкырлана А өч бергә. Плюс. Һәм икенче параллельга. Менә былай тагы өч почмак. Була А. А бер өч. А өч ике. А өч ике. Һәм А ике бер. Тағы алты.